Ireo tanàna kely enina mpifandrafy. Nosoratan'i Ravakiniony Tahirimiamina Anja. Nadikan'i Niry Haja tamin'ny teny malagasy ary novakian'i Loizo Rabearison. Nandray feo, Santatra. Indray mandeha izay, nisy faritany manodidina farihy lehibe iray, izay nisy tanàna kely miisa enina. Ireo foko enina tamin'ireo tanàna ireo dia samy manana ny fombany avy. Nifandrafy anefa ny mponina tao. Indray andro, nisy tanora mpivahiny iray tonga teo amin'ilay tanàna kely voalohany. Nihantona teny an-tendron'ireo hazo ny nisy io tanàna kely io. Misy trano isaky ny hazo, ary fianakaviana iray ny isan'ny trano. Nangataka ny hiditra tao amin'io tanàna kely io ilay mpivahiny. Navelan'ireo mponina niditra tao anatin'ireo hazo izy. Nivoaka avokoa ireo mponina ary nipetraka manodidina ilay mpivahiny. Ho aiza moa ianao ry mpivahiny? Hoy ilay loholona tao amin'ilay tanàna kely. Misy loholona atao hoe olon-kendry isaky ny tanàna. Izy no mampita ny fahalalana sy ny fomba amam-panao amin'ireo taranaka mifandimby. Mitety faritra aho mba hahalalako ireo mponina rehetra. Ny tanànan'ireo fohy akanjo no hotsidihiko manaraka. Nandrora tamin'ny tany ampahakiviana sy feno fankahalana ilay lahiantitra. Manao akanjo fohy kely ny olona any, tena tsy mendrika. Hoy ireo zokiolona tao an-tanàna nihiaka. Akanjo lava avokoa manko ny fitafin'ireo mponina tao amin'ilay tanàna kely miorina eny an-tendron'ireo hazo anaty ala. Tsy maintsy miaro tena izy ireo satria mangatsiaka ny rivotra mitsoka tao anatin'ireo hazo ireo. Andeha ho any aho, ho entiko ny iray amin'ireo zanakareo. Nandà mafy ireo zokiolona. Nony tonga anefa ny alina, dia nentin'ilay mpivahiny an-keriny hiaraka aminy ny zazalahy iray. Tonga teo amin'ny tanàna kely antsoina hoe Fohy Malabary ry zareo rehefa mitatao vovonana ny andro. Nafana aok'izany ny tao amin'io tanàna kely io. Namantana teny an-tampon-kandrin'izy ireo ny taratry ny masoandro. Aiza ianareo? Hoy ilay mpiandry tanàna, nanontany. Mba hangataka rano izaho sy ity zaza ity fa mangetaheta mafy. Hoy ilay mpivahiny. Nisokatra ny vavahadin'ilay tanàna. Nanao akanjo hatreny am-potope avokoa ireo mponina tao. Nanolotra rano ho azy sy ilay zaza nangalariny ny loholona tao an-tanàna. Afohezo kely ny patalohanareo. Tsy hafana loatra ianareo amin'izay, hoy ny torohevitry ny mponina iray. Notapahin'ilay mpivahiny sy ilay ankizy nentiny ny patalohan'izy ireo, ka dia nihanalefaka ny hafanany. Andeha ho aiza moa ianao, ry mpivahiny? Andeha hitsidika ny tanànan'ireo kelimaso aho, hoy izy. Nikakakaka nihomehy ireto mponiny mitatao vovonana. Tsy misy ilana azy ireo mponina ireo. Ry zareo sy ny jamba no mitovy, hoy ny lehilahy iray lokin'ny hehy. Handeha ho any aho ary hitondra ankizy iray avy ato aminareo. Sanatria! Hoy ny ikan'ireo renin-jaza tao amin'ilay tanàna. Vao maraina dia nentin'ilay mpivahiny an-keriny ny zazavavy kely iray be ranomaso. Dia niainga ry zareo ho any amin'ny Tanànan'ireo kely maso. Sariaka sy tsara fandray izy ireo. Nomen'izy ireo rano mandry ilay ankizy roa izay tena nafana fatratra. Nahoana angaha ny masonareo no kely tahaka izao? hoy ilay kely indrindra. Satria taranaka mpamboly sakay izahay. Mihinana ny masonay ny sakay. Izany no nahatonga anay manakipy maso fatratra, hoy ny fanazavan'ilay loholona tao amin'ilay tanàna. Nahazo izany ilay zaza fohy malabary ka dia nanomboka nanakipy ny masony koa mba hialany fofona masiaka niakatra avy tany amin'ilay sahan'ny sakay. Andeha ho aiza ianareo izany? hoy ny rangahy iray. Ho any amin'ny tanànan'ireo mponina feno fahanginana. Olona faran'izay miavona ireo. Tsy miteny izy ireo fa mivandravandra sy mandrahona fijery, hoy ilay loholona tao amin'ilay tanàna nihiaka. Andeha ho any izahay raha izany, ary hitondra ankizy iray avy ato aminareo. Nodinihin'ilay loholona tsara izy telo nifampiresaka taminy, mpivahiny iray lava ranjanana sy ankizy roa salama sy tomady. Omeko ankizy iray ianareo, kanefa avereno eto izy tsy misy nanombinana. Nanaiky izy mba tsy hisian'ny olana Sady nanantena fa hiverina haingana ilay zaza. Niainga izy efatra ny ampitso marainan'iny, ho any amin'ilay vohitry ny mponina feno fahanginana. Tony ilay tanàna. Tsy naharenesana feo ny manodidina, na siokamborona na feon'ankizy milalao. Nihiaka ireo ankizy nony tonga teo am-bavahady. Voay ô! ny valin-teny azony. Nisokatra niadana dia niadana ilay vavahady lehibe. Narahan'ny feo mirindra manao hoe Shhh! nataon'ireo mponina tao amin'ilay tanàna. Nianiana tamin'ny fijerena ireto vahiny amin'ny maso mivontirika avy eo nifampibitsibitsika. Iza moa ianareo? hoy ny zokiolona tamin'ny feo zara raha heno. Mpivahiny izahay. Mba tianay fantarina nahoana ianareo no miteny mora tahaka izao? hoy ilay ankizy iray kely maso. Fahanginana lalina no setriny Narahin'ireo maso mijery miandrandra ny lanitra. Nisy tendrombohitra manodidina ilay tanàna, izay nisy vatobe nandrahona ny hilatsaka teo ambonin'izy ireo. Raha miteny mafy izy ireo, Dia hirodana ireo riam-bato ka hilatsaka sy hanindry azy rehetra. Tsy dia mifampiresaka ny mponina fa mifampibitsibitsika, raha tena ilaina izany. Tao anatin'ny fahanginana tanteraka ny fiaraha-misakafon-dry zareo ny alin'iny. Andeha hihazo ny tanànan'ireo be tabataba izahay rapitso. Hoentinay hiaraka aminay ny zanakareo izay tsy dia be teny indrindra, hoy ilay mpivahiny nibitsibitsika. Nivontirika toy ny haben'ny paoma ny mason'ireo mponina. Hikiakiaka aho raha toa ianareo ka tsy manome. Hirodana amin'ny vato ka hamotika an'ity tanàna ity. Hita ho tsy nisangy ilay mpivahiny, hany ka Nanaiky mora nanome ankizy iray tsy dia be teny indrindra ilay zokiolona. Niainga izy ireo ny maraina handeha ho any amin'ny tanànan'ireo be tabataba. Avy lavitra dia efa re ny kotaba, ny kakakaka sy ny hiakiaka. Tsy tianay ny hanatona an'ireo be tabataba anay. Mikiakiaka loatra ry zareo, hoy ny bitsibitsik'ilay ankizy tsy dia be teny. Manakory e! Hoy ny hiaky ny tompon-tanàna avy eny alavitra sady mihira. Avia! Mively amponga sy ny redona ny hira izy ireo. Avia! Mihirà! Niditra tao anaty faribolana ireto mpivahiny ka nitehaka nanaraka ny dobok'ireo aponga. Faly sy mirana aok'izany ireo mponina tao amin'ilay tanàna. Nahoana ianareo no mitabataba be hoatr'izao? hoy ny bitsibitsik'ilay zaza tsy dia be teny. Feno moka manodidina ny tanàna. Manaikitra izy ireo raha tsy mitabataba mafy mihoatra azy ireo izahay amin'ny atoandro. Noho izany dia tsy maintsy mihira sy mikikiaka izahay isan'andro, hoy ny ankizy iray mamaly. Nanezaka nikikika mafy izy rehetra satria tsy nisy te ho lanin'ny moka. Hoentiko manaraka anay anio alina ny ankizy iray izay farany lava lela indrindra, hoy ilay mpivahiny teo anelanelan'ny hira roa. Fa maninona? hoy ireo reny tao an-tanàna. Andeha ho any amin'ny tanànan'ireo mpiady aho. Tiako haseho azy ny zanakareo. Nihiaka nanao tsia ireo ray aman-dreny sady nihira sy nively ireo aponga hidoboka mafy kokoa. Tsy manan-katao afa-tsy ny mamono izay mifanehatra aminy ireo olona mpiady ireo. Tsy ho sambatra mihitsy ireo mihoatra aminay. Hoy ilay zokiolona tao an-tanàna nanamari-tena. Hotapenako ny vavan'ireo zanakareo ireo ary homeko sakafon'ny moka izy ireo raha tsy manome ianareo. Hoy ilay mpivahiny nandrahona. Mba hialana amin'ny moka dia nomeny ny ankizy iray lava lela indrindra. Niainga izy ireo ny harivan'iny handeha ho any amin'ilay tanàna kely farany, ilay tanàna mpiady. Mbola lavitra dia efa re ny haromontana sy ngonongonon'ny mponina mifampilahady. Vao tafiditra ny vavahady dia ireo mpiady no hitan'izy ireo nifamely totohondry sy daka, hatramin'ny ankizy miady avokoa. Arahaba ry mpiady, haka iray amin'ireo zanakareo aho, hoentiko ho any amin'ilay tanàna kely miorina eny an-tendron'ny hazo anaty ala. Hoy ny antsoantson'ilay mpivahiny teo am-pahatongavana. Niato tsy niady tao anatin'ny fotoana fohy ireo mponina ary nanatona amin'ny endrika vinitra an'izy enina vao tonga. Mila miady aminay aloha ianareo. Zahay eto mitolona mba hiarovana ny anay. Hoy ny ikan'ny vavy antitra iray, Bokin'ozatra. Ny fatinareo no hitanareo raha hay mitetika ny hiakan'ny zanakay. Namindra hanatona azy henony izy rehetra sady nanapoaka ny taolan-tanany. Averinay aminareo tsy misy nanombinana izy. Tsy maintsy miady amin'ireo mponina an'ala izy mba hiarovanareo ny voninahitrareo. Nifampijery kely ireto mponina. Eny e! ankizy iray monja avy aty aminay dia efa ampy handresy mponina kanosa iray tanàna. Matahotra ny hidina ety an-tany, hoy ireo mpiady tapa-tsinay. Nanatona ny ankizy anankiray, vaventy sy nofosana.

Niainga izy fito ho any amin'ilay tanàna miorina eny an-tendron'ireo hazo. Nanomboka nifampiresaka ireo ankizy enina avy amin'ny tanàna enina samihafa. Nampianarin'ilay lavalela hikikiaka ilay ankizy iray tsy dia be teny. Afaka nanokatra tsara ny masony ilay ankizy mponiny kely maso sy mijery ny tontolo manodidina. Tsy natahotra ny hanitsaka ny tany intsony ilay zaza mponin'ilay tanàna miorina eny an-tendron-kazo an'ala. Nohalavain'ilay zaza fohy malabary ny fitafiny. noho ny hatsiaka akaiky ny ala. Nanjary tony ilay mpiady sy ilay be tabataba niaraka tamin'ilay namany tsy dia be teny. Lasa hoatry ny ankizy rehetra ihany Miara-mihomehy sy miresaka ireto ankizy enina tany am-parany, fa tsy toy ireo ankizy enina avy amin'ny tanàna enina samihafa mpifandrafy izay natambatr'ilay mpivahiny mahagaga tamin'ny fandrahonana sy tetika Maty paika. Tampoka teo, nijanona ilay mpivahiny. Tsy nihetsika izy nandritry ny fotoana fohy. Avy eo nandohalika. Niova mainty ngilo sy Nahofahofan'ny rivotra ny akanjony. Niova ho bibidia lehibe izy, nisy tandroka toy ny omby. Alika ny lohaliny, ary soavaly ny vatany. Natahotra avokoa ireo ankizy ka niantsoantso vonjy. Ho amiko ianareo rehetra! hoy ny ikan'ilay bibidia lehibe. Atao ahoana ny famono an'ity biby? Nieritreritra teo ilay ankizy iray tsy dia be teny ary nibitsibitsika izay tetika tao am-pototsofin'ireto namany. Rehefa avy nifandinika izy rehetra dia nitsangana nandihy ilay ankizy iray fohy akanjo. Tsy nihetsika intsony ilay bibidia fa nandinika ny dihin'ilay ankizy. Nirindra sy kanto ny fihetsik'ilay zaza noho ilay akanjony nohalavaina. Ilay zaza mponina an'ala kosa nitsambikina teo an-tendan'ilay bibidia. Nianatra ny nitsambikina mantsy izy tany anaty ala. Niambozonany ny tendan'ilay bibidia. Ilay zaza mpiady kosa namely totohondry ny kibon'ity fahavalo. Voamarik'ilay ankizy kely maso fa nanana sofina kely tena nalady ilay bibidia, ka nasainy nikikiaka teo am-pototsofiny io ilay namany lava lela. Nanjavona tao anaty indraim-pimaso ilay bibidia, vokatry ny tambakerin'izy ireo. Nifampiarahaba sy nifamihina tamim-pifaliana ireto zaza. Nandre isika ry namako, hoy ny eken'ilay ankizy tsy dia be teny, izay nitolagaga nandre ny feony mafy, izay tsy nahazatra azy. Fa iza moa no anaran'ilay mpivahiny niaraka tamintsika e? Lasaiza izy? Tena nohanin'ilay bibidia izy izay, hoy ny eritreritr'ireto ankizy. Raha iny andeha hiala ny farihy iny ry zareo, indro nanidina teo ambony lohan'izy ireo Ilay akanjo mainty izay narahan'ireto zaza maso mandra-pijanonany teo ambony tany teo anoloany. Nitsangana tsikelikely ilay fitafiana ary naka endrik'olona niverina indray ilay mpivahiny. Mila resenareo lahatra ireo mpiara-monina aminareo fa tsy mpifahavalo akory ianareo, raha tsy izany dia hiverina eto foana aho. Hoy ilay mpivahiny, tamin'ny feo mora ohatry ny avy tany an-davaka. Mpifahavalo mihitsy izahay ka! Izany no lazain'ireo olon-dehibe hoy ilay ankizy tsy dia be teny. Marina fa raha tsy ianao, tsy ho nahafantatra iretsy olona dimy hafa aho. Ampianaro azy ireo izany, ny zaza ihany no mora mahay ny anarako, hoy ilay mpivahiny sady lasa izy. Fa iza ny anaranao? hoy ny ikan'ilay ankizy be tabataba. Izao no fihavanana.